Followers pa boss mego Tim wod pa Aryemo alego ni wuwinya ko maber dok wucik itwu wuwinya pi nino matin ni. Nao lok ma tye en aye buk pa luryeko waco ka maleng ni He who feeds you control you. En ma pito in ni en aye controlling in, he who feeds you control you. Teke ineno ngat ma gwoko gwok en aye controlling gwok dok en aye loyo gwok. Dok tye wa i buk pa luryeko ma waco ni teke ngat amiyi cam en aye wilo bongo i kom lutinoni, en aye culo cukul pic pa lutinoni, in irom aroma ki latin pa ngat enoni. onyo ngat ma tye calo beneficiary onyo gwokke ci ngat eno ni dong ripot tye ma nyuto ka maleng ni mon pa boss mego tim guti ki pyero dok koko ducu ki mung ducu ma gingeyo i kom boss mego tim bot bot four ma mege ka waci ni four ka lemone dit four en aye obedo rivals

I kare ma guwinyo ni kitye ka miyo cene bot mon pa boys me gutim ki dong kitye ka supporting ki mon ma gunywal ce gwok ki otim, mon pa otim mogo ducu wa ki girlfriend ne mogo ma onongo okanne kin piny gin gucito atir ka ma kitye ka poko iye cente kun gungeyo ku dok gurwatteo ki ludito madongo i gamente mapatpat dok gurwatteo ki opposition mogo rivals nyo enmity nyo lumwane pa boys mogo gitye ka moko weng ci dong gin ma tye en aye mon eni gutugo i tyer mo ma gutuco ma gin gingeyo i kom boys mogo tim pe guweko ka mo keken teko pa boys mogo tim ka ma tye iye ki ngone ka ma kare ki gore tye iye. Mon ego-ni gutugo i tyene weng bot lumony Epapraras ma gutim. Ma dong kombeddi, lumony Epapraras ma gutim gitye ki yomcwiny dok gitye ka dango turu kun gitye ki yomcwiny ma gitye ka praising ni bos ma gutim dong tye i dye cinggi. Pien ka mo keken ma bos ma gutim woto iye nyo cito iye, gin dong weng gingeyo ko bos ma gutim tye i dye cinggi ma en gin aye dong gitiyo kwede i cawa mo keken. Pien mon egoni o ducu kacel ki girlfriends egoni gutito ka ma boys me gutim gubedo ka rwatte iye ki boys me gutim mogo ducu. Lok mukene tye ni en i kin mon putimmi mogo dong ludito pa gamente onyo jo ma gitye i gamente guculogi eko calo spy dong i kom boys me gutim ma gin aye gubibedo ka konyo monitoring ka ma boys mogo tim tye iye nyo ka ma boys mogo tim tye cergi ki mukene dong kiwaco ni dong gin gubibedo ka wot kacel ki security personnel ka mo keken ma gitwero byakone ni boys mogo tim tye iyere so moni gutito woko ducu gor ki kit boys mogo tim ca oweko kede lobo Uganda ki nga nga mung mo keken madok ki kom boys mogo tim mo mudonge pe gutwero tirone weng. bot lumona ni, Yore ki yore! Ki i leb Lao, i leb Acholi waco ni, Kore ki kore! Co, lok ma tye en aye ni ngat ma miyi ni cam nyo ngat ma gwoko lutino ni en aye nongo tye controlling in pien ka kombeddi dong boss me gutim time ni en aye lok gin mo keken, luteleni giwaco ni, Ah, gingeyo ka ma lutino pa bosmi gutim tye iye weng, mon pa bosmi gutim i wat pa nga, lamin nga, min nga, lamin nga, watte mukene tye kwede. Gingeyo wadi pa mon pa otim muku weng, gingeyo omegigi wa ki lumegigi woko weng. So jami weng ma lubbe madok i details i kom bosmi gutim wod pa ryemo moni otugo i tyero weng kwicikwici kwicikwici teteng teteng teteng oketo weng mo mudonge pe. Now, kombeddi dong en nongo positions kacel ki ah, jo ma boss migi otingo obedo ka yetogi obedo ka lyero migigi nyo obedo ka yetogi eko i yo mapatpat nyo obedo ka lweny i komgi i kit man me yamo pa muno guwaco atir ni dong kombeddi boss migi otim tic cingi dong caa mo keken dong nicakke i nino eno ma gin gikonyo mon pa boss migi otim ki ngagi-ni Pekke giwinyo bot me gutimo loko lok mo ma tye ma ca gwok yero gamente nyo cayo gamente nyo yero position mo keken gin dong gitye ki anti pa bot me gutim weng botgi dok yo kit ma myero giti kede ki bot me gutim en aye dong yo ne gino eno i kare ma pol gin nongo gibedo ka nene ni ca gwok dealing ki bot me gutim tek twatwal ento i kare ma mon pa otim mogo ducu gubino ki cingi ki kome

wiye ki nyotoko gin mo ma twero timone dong pe ma lubbe ki lok eno ni moni bene dok gucito gucito gucoyo cukul pa lutino pa bocben lutino kwan igi weng ki dong wadi pa gine ma lubbe ki gine gucoyo wadi pa mon eni weng ki ankol pa lutino pa bocben lutimi weng gucoyo weng co gin ma tye dong kombeddi gin bene giwaco atir ni ka ming mo otime Bot boss me gutim ni en edok i Uganda ci boss me gutim obi nyero anyara ma laco kun ma anyara tye lee ma kinongo ni cakke dong peke loyo weng dok kit ma pa dako ne ni kong keken nongo nongo cakke tek tutwal ka dong ma laco ne kono man nongo dong gitye ka lok i yom kom impossibility nyo impossibility impossibilities gin ma pe timme so Gin ki kama an awinyo cos ki kunu kama dano ma ogone cim jo ma obedo cok giwaco ni gutito mungweng dok lutela ni guwaco atir ni gin dong gibikemme ki bot mego tim i yo weng ki tungcel Ki tung cel kono, lok mukene, source, mukene tye ka nyutte ni en mon pa boss mego tim megi mukene kicoyogi eko i dul bega pa gamente ma gin aye dok kom pede gikonyo following nyo follow follow nyo kit me yinyo ka mutim tye iye. Ki dong Ka ineno i the other side lok mukene bene tye ma waco ka maleng ni wadi pa Bosnia nyo tim mukene en aye gin gubedo jo ma gin gucwalo mon pa otim bot ludito man. Ki dong wadi pa Bosnia nyo tim mukene macok ki Bosnia nyo tim gin aye dong gucito kunu kun giwaco ni Gin gin mo dong pe. Ka dong yub tye kumeno, gin aye dong gibibedo ka doro jami ducu wek ginen. Dok ei boc ma gutye winyo lokgi keken, ka dong lok pa boc ma gitye ka yelo gamente, gin macalo wadi pa boc ma gutim kikome, gin aye dong gikonyo kelo tim boc bot lumone pa boc mego tim nyo bot gamente pien gin kikome pe gimito ni gin macalo famili pa boc mego tim gimon ki gamente onyo gitele ki gamente famili ma megi wa yam pe otele ki gamente so boc me kite mito kelo alir ni gin pe gibiye matwal so megi Omegi Bocmi ki acel omegi wogi ki lupaneyone mogo nyo nere mogo guwaco atir ni gin aye dong gikonyo kit me bito Bocmi gutim me kelone. Doki Bocmi gutim winyo lokgi tutwal. Co lok tye madwong ma tye omere ni ruwac kaka eni ma pe wacci weng co madwongnge pudi an abikabir kede Cocok-ki, cocok-ki, kun dok amedde kede, pe wubiri nongo akatti ki full and full details.